Nhos krê novidadi? Nhos krê novidadi? Di novidadi no vidu. Ami no obi, ka ta brinka ku nha panela. Mas i denti kili ka ka sta nada bonitu. Denti ka sta nada bonitu, sta bukadinhu pretu. Nha pretu é lá baxu. Xiii. Kontenti sima pai. Nhos oi, nhos oi, nhos oi. Sextou, bebê. Sexta-feira bu ta fasi o comida, ta guarda que se eu sei, manhã tem festa para ali, tem muitas coisas para ali, e nunca um caçador igual, que ele só, que ele, que ele só novidade que não sabe. E se da caso, eu tinha comida tudo feito. Da caso, eu tinha feito, mas assim, dia de domingo, N ten salmon go. N si algen ki konxi da es ai. N ba kunpra salmon. N ba kunpra, N krê kunpra un kilu. Mo dan kuatu kilu. Mo dan kuatu kilu. Pa mo dja konxan. N era basinhu di kil jetu. Mi no, mi no. Ka ta brinka ku mi. Ka ta brinka ku riansa di kil jetu. Rapazinhu di pas Na spera ma tudu ken sta dretu Vin sta dretu Dja ka sa bo karu li Djon mozinhu Yo ta fla ma ka ta konxe mozinhu Yo kontra ku un monti argen ki konxe Ki ta mora bera mi li So argen di pas So argen di panela No ba na ko atxa kani salgadu Omi ki a ta bindi kani salgadu Flavio Nelson Ki da pa fase un vidu Flavio Nelson Yo ta kobra Yo ta kobra

Di úniku kuza ki ta gradi é so obi. I so obi ki ta gradi. Vem pa na sagola ki n ten guardadu. N ten tudu kuza pa stoki. Omi ta muda so kuza pa stoki. Seti saku na rodi di sinku kilu. Tudu na kasa. Ka pa ben bu. Ben ben kon. Nau mi samu ben. Abo staba. Abo staba. Abo mozinhu. So ki munde de nos ta pensa un kuza ki munde de n ka sabi. So munde de n ki sta prezu mas. Si prizon e ki ranja. N ta fla nho ka ta aguenta. Fal di bes sta prezu fladu dja pegadu dja puru Mon si ntende un monti omi prezu mon si Mon si oxi nkontra ku makaku be Makaku be dja ta mostrami piskos ke tene tudu rabentadu Nho fla ngo traves di ku segu Mon si nho traves traves traves di ku se Ki erge ngata da ki dunel. Mas ki el ta brigadu através di telefoni. Mosu, nha ven, bu ta xinta ku bu ta intende. Bu ta ranja mudjer pa nhos fase mudjer, pa nhos kasa, pa nhos pari, pa nhos da koba, pa txia kasa, pa ten pas. Mudjer ta fika pior inimigu di dentu kasa ku omi tanbe. Makaku veigu, makaku veigu, kalor di dentu karu pa makaku veigu, dja panha kazaku, dja tapa na piskosu, kai de branku. E fika sô di tabata, bu ta konbe, bu konsigi ten. É verdade ki dja ta modi ki mende riba bom na konpa na mundo ki ka ten soluson é so morti um fé nunka ka bu su konpa nta un sta munti algen ki sta prezu fora ki ka dadu konta so munti algen ta munti mudjer ki sta prezu tra fé di omi tra munti omi ki sta prezu tra fé di mudjer mas ninken ka sta obrigadu sta la abo sta la pamodi bu kre pa ki ku sta la go su jinti o ta matadu go i tanbe. Ba moli mozinho Mos ku piskos tudu ranhadu Tudu kes kola en sima N fla kon ba fla-m ku sabor Bo ranja-m un efet traveti N fla ami ami ki kasta di mininu ki mi N ta pari Pa N da kumida inda ka bo pa N fika la dintu ku mudjer pa mudjer mata-m El fla di ki jetu mon ta fla-m kusa mon ta N fla pape ku bo pape ku mi El fla kon El fla di ki jetu ami nen konta di banku N fla kon. Ka bu fla má di ki si N ta piza-u bóka gósi mé si bu sta ben N ta kontra ku algen na kaminhu Ómis i mudjeris Bu ta oja algen ta tenta briga ku bo ka ta sai pamodi bu ta oja algen xatiadu ka ta sai pamodi na tránzitu Avês algen ta sta frontadu déntu kasa gósi N sibi piór kusa ki ten na mundu é bu txiga di trabadju bu txiga pa bu diskansa pa bu fase bu janta É sô géra pamodi internet pamodi komentáriu pamodi mai di fia dja txoma pamodi kel-li kel-la Mo fla dja ka blokel dja bloke si irma dja bloke li ami n ka ta intende ami n ta fla ami dia ki n ranja mudjer 10 viaji si n ka ta fila ku mai ami ki ka ta fila si n ka ta fila ku irma ami ki ka ta fila bu ta fala ku irma trankil podi ka be ka be nha kasa pamodi ten un monti familia ki mesmu nhos ka ta fila dentu kasa ta kanbau dentu kasa kila n ka ta fila ami si n ka ta fila ku un algen ka bu trata nha kasa bon li dentu li no n ta paga renda li. El é nha konsagradu, é dignu ta kre-s ta trankilu di pas. Mo Sinhor, si nhos sabe ti undi ki nos ka obrianu ta fronta na trabadju. Mo Sinhor, trai argen ta sadia, argen grandi ta sadia alunei sima mininu. A ku txiga kasa, bo tene-l oben, bo torna da ku diabu nen bu kasa. Pamodi, mo Sinhor. Mo Sinhor, mo é duedu, é duedu, é duedu, é duedu, é duedu. Alvês ami N ka ta intende, mo Sinhor. Mo Sinhor, da-m dor di kel mons kalé branku. El fla, Djezus, ami N ta obi bu vida, ma bu ta fla sô verdadi. El fla, Kómi? Ka tudu ki N ta fla verdadi, ma ten un monti algen ki N ta faze vida ta xatia pamodi N ta fase nha vida. Bo intende? Bo intende? Alvês, mosinhu, mosinhu, si ten kuza ki é más duedu ki ten na mundu, é pa ka ten pas déntu própi bu kasa, mosinhu. Má kel-li N ka ta fla sô pa nos ómi. Ten mudjer ki afla un ta ku ómi déntu kasa, ten ómi ki afla un ta ku mudjer déntu kasa. Má ningen ka sta obrigadu sta la. Ninguém ka stupiar sa la. Mosinhos, so ki nos ka oferenha timenti nu ka mata kunpanheru nu ka ta sai la, timenti nu ka polisia nu ka ta sai la, timenti nu ka po ku meru mo na odju nu ka ta sai la. Bo ta ntende? E kila ki prublema di nos ka oferenha. Bu ta sta ku mudjer bu ta oja klaru ma bu ka ten amor pa el, na osi ka fia ku mi bu ka ta fia ku ninguém. Ami n ta kre pa n ten nha irma si ma sta la pa fla pa txoma fla ka la. Nelson, Di kel jetu? I mo ki n sta ku el fla ma si ka fika n ta ba nkontri ku el. N ta resebe dos miléru, tres miléru, n kunpra pistola ma el ba pega i mata-l. É el ki tra di dentu kadiera. Ten kau fé, ten anu ki ten. Ami n ta kre pa n ten, ami n ten nha irma ma si mi n ka ten, mi ka ten nada fel. Mi nha n ka kre fidju. Pa txoma n ta txora ki omi dja sota. Ki katota ki mudjer tene ka di bo. Mo si é mon di nos omi nu ta pensa ma ki nu sta ku mudjer. Ma kela ya nho ki ta manda. Omi, bo, mudjer tanbe, mo sin, ten mudjer ki ta pega omi ta fase ku ta kre. Mo sin, ya ku sta ku argen, ka ta da mas, ka ta da mas. Pa N sta pa nha irma, pa N kontra ku nha irma ki, pa N fla ma, ma omi fla-m, si bu ka fika ku mi, N ta mata. Nen Fernandi ki tra odi grandobu ka ta mata. N ka meste pape txeu. Mo sin, N ka meste pape txeu, mo sin. Mo sin, amor. Si ka sta, ka sta mas. Ami ta, nha irman ta txoma un kakia ta fla-m si, ki fari nha fidju, nha fidju n ta manda-l na kasa korta ki ntoi ta sufi ti mori. Nha irman ta mata ku mo, n ta da tiru. Kusa ki ta kusta-m. Resebi tres mil eru, txoma rapasi na Purtugal fla, oia, i bo da-m un pistola. N baxa, n ta bate ora na porta di kasa, n baza-u tiru di ntu, ratxa-l kadiera, n mostra-u si e bo ki pari-l. Sta monti algen ki sta frontadu ku omi. Ah, su ka fia ku mi, ka ta fia ku ningen. Kel-la e so omi ki e mufinu. Mosinhu, kusa más di bu ki ten na mundu e pa obi algen sta ku bo, mosinhu. Moti nho sabi kuse ki é ku ka ta gosta di algen di nho ka ta gosta di algen mas moti so si vos ta dau gana tra stomago moti nho ah ki amor vida vira odio e kusa ma dudu ki ten na mundu kusa ma dudu ki ten na mundu mas mosinhos fériu dor ta due ma tudu ta passa ki ka ta passa é morti dja bai dja bai ma tudu ten soluson dja bai o mundo inteiro kantu mi ta txu manera ami nho mi fla so kes omi zangadu ki ta ki nen bebida ka ta sota. Nho si modi ki bu ta panha un fidju di algen, un omi, un omi di algen inti, otu mudjer ta panha un omi ta pui dintu kasa ta fasi ku ta kri. Omi ta panha mudjer ta pui dintu kasa ta fasi ku ta kri, ta sota fasi kusa. E duedu kusa ki ten na mundu. Nho si ningen ka ben mundu pa sima el. Sima bu fla ma bu ta mata-l, si tanbe ki N pode mata-u tanbe. Nu sibi kusa más sábi ki ten na mundu é pa bu ten vontadi di txiga bu kasa. Djobe sta mô ten kel algen ku ta deta nhos ta fala. Djobe sta mô ten kel algen bu ta txiga-u ta kende fase janta ô na sabi di mininu ta txiga-u fase-u sénas. Má undi sta kel algen gósi? Pamodi un monti mudjeris ku ómi ka sabi kuzê ki é amor na gósi. Un monti algen i tanbê. I tanbe N ten nobidadi pa N da I tanbe Sa rma mun di makaku ben I tanbe ki ten mulher na Purtugal tanbe ami N ta fla e pa paga renda Oxi N fla N teni más di kantu mês ami N sta ku mol la ma ka bon li e pa paga renda Ton renda sta mutu karu Ami N ka ta intendi Bos nho mundu ka sta stabi Ami N ka ta intendi omi N ka ta intendi omi Amigu, amigu, N ka ta intendi kel makaku bê Mi ne, mo si, N ten un monti e di Purtugal e di pesoa ki N konxe E di pesoa ki N konxe Mo si, pesoa ki N konxe Pesoa ki N konxe Abi pasinsa, abo nhos atxa ma mau omi pa N fadja un kusa? Ami N ten mudjer dentu kasa, kasi N manxa, N trai, N da pa duru, N bebi, N fuma, N ka djuda paga renda, kuza nada, ami mudjer ten ki ta fika ku mi. Nen fidju ki bu tra di kariera ka ta fika ku bo, imajina un kusa. Sta ntendi? Ago, ago, ago, ago, mudjer ta txoma, N ta txora, mi ta mi medu ma N ba ku bo, N mata-l. N fla mi, nen pa N fla un kusa, nhos omi konsigi nta nodi nsin, djobe. Djobe N ladi kotxi po, djobe N ladi. Na di fronteras ku rotu sin aresta tudu xipadu e ta mesa omi e ta matau yoli ba na gaveta panha faka za kuze ku ta fase kau mata nau sapa grandon mudje ta txora si mai pari ti ki farta ba otu ten boka gros ki ta mama mudje mama ki mama ta kapta ka la kau ve kau e ku maridu dintu kasa bo maridu ki nen trabalha ta trabalha e ta manxa fuma kasa. Bo dise logo, N ta mata-u. Pamodi el ta fla ma el ta mata-u, má el ka ta mata no. Pamodi bo e tene-u sima mamai. Ten un monti tolóna tanbê ki ten mudjer dentru, maridu, ómi dentru kasa. Ómi ka ta trabadja nau. Ómi manxe, deta di dia, di noti sai, bai ba fuma ansa, bebe, ben kasa. Tola ta da kumida, ta fla, ta bu tudu. El obrigadu p'es sinhor pamodi bo e si mai. Mosinhus, ten algen ki ta pega omi, ta tra, omi ta transforma komu un arma pa nhos, e mesmu ki e mudjer. E tanbe N obi nobidadi tanbe, kel di la ta bai tudu pa Xurikinha. Xurikinha, nhos ki atá buska omi na Kabu Verdi? Aki nhos ta buska omi na Kau Verdi, ka nhos dizinfeta so ki nhos ta ba Kau Verdi nau. Pamo nobidadi dja ben, nobidadi so tristi propi. Mudjer nhos ki ta buska omi na Kau Verdi, ka nhos la katxa ka nhos laba, nhos dizinfeta korpu interu. Aki nhos ta Kau Verdi nau, aki nhos ben tanbe nhos dizinfeta. N kontadu un storia li propi, ka ta da nen pa N konta pamodi parse ma tradu konta. Nho si ami ta ten mudjer dentu kasa. Bu ka ta mutu, bu ka ta mutu laba linpu algun kusa ta ta inkomoda-m. Pamodi ami N ta fla ma sen, ami txeu kusa na kabésa. Ami ki éra pasinhu tolo básiku li, si bo é pórka, dja bu fika sen atxa. Si un kusa ka ta bate sertu, mon sen mudjer dentu kasa ta papia-l ku el, ka ta ka fala ku ningen. Gósi mostra-l ki mi ten mudjer ki sta un bukadinhu, pamodi ki mudjeris tanbê ki kel mudjer ki ten kes ómi ki el ta gosta na Kábu-Verdi, es sa ta trabadja sima buru. Ta ta otu ta trabadja dezesés óra di trabadju. Kel-li é pakê? Ómi dentu kasa ta kumenta bê na internet, ta papia, tra punheta ku otu mudjer la pa Mérka ki é un ómi. Mozinha ten raiva de alguém que mora alheu. Ami nta fla dos kusa, mozinha. Omi na sala ta papia ku otu dama, ta pidi vidu, ta dexa na tilifoni. Ku omi ta laina mudjer, ka ta subi kama ta deta. Ku omi ta tenta mexe ku familia. Ami nta fla nus sin, mozinhus, Kauvedan é un rasa ki ka ten mer, nen ti mata se kabesa. Imajina kusa, mozinha. Imajina gosi di sen, dja n'txia kasa, dja n'ben moku. Xipadu ku un pudu dja N txeu atxa koitadu di nha kaza N txeu nha N dadu dja N sufri N subi kama dja N deta Europa e xeiu faka Ami N ka ta intendi kes genti li Modi ki bo ta da nha mudjer ta subi kama u ta deta Sima ki kaoverdianu ka ten medu si kabesa ka ten medu di mori Un omi ta sota mudjer ku po na ves di sota ku obu ki tene N tu ka deta Ta sota mudjer ku po kaba subi kama deta Ami N ka ta intendi. Ami n ka ta n ka ta intende Ami n ka ta n ka ta n ka ta intende N ka sabe si si dja fase mudjer korda o kuse ma ami n ka ta intende n ka ta intende kel mundu li Ten un mina na Purtugal ki mina ta txoma n ta txora n fla mina bo pase ma ba ta txora ba ta txora dinheru ku ka tene El fla Nélson u ka sabe ma ki na ta pasa Nélson dja n fronta ku ma omi dentro kasa Nélson.

Nhas se omi ka ta trabadja ami ke ta paga renda mi so i kel i kel la kel i kel la sima ki otoridadi ka ten sima ki otoridadi ka ten na purtugal ami nha ta atxa ma ami mi sa ta konta mintira ami nha ta kumesa diskunfia ma no sa ta konta mintira bo dia ki nda konta mi mi ntrigi nhos ta konta ami tudu nho ki ta papia ku mi tudu nta grava un oku nta fla bo mi nka so obligadu pur nho fla un pa konta mintira.

Algen ta txora ma e fla, N ta pô-m aridu déntu kasa. I e fla, N ta uili déntu kasa. I e fla, N ta uili déntu kasa. Na alma kel-li ki di kel-la, i N ka ta seta nun mudjer pa fika ta txoma-m, ta ben ta koba ómi déntu kasa di porku di kel-li i di kel-la. Kel-li N ka ta seta más, N ta fla. N ta fla. N ta fla, N ka ta torna fla nhos. Má sinhor, ten un no senténsa ki N atua i e ka ofendia no kóde ki kel-la meste pâ-la. Ode, N tende. Ami ki ta da-m grasa ki es omi ta sta ku mudjer ku ka ta da-l amor, ku ka ta da-l karinhu, i dipôs a ki mudjer ta fla, N ka krê más, ami si bu ka fika ku mi, N ka ta fika ku ningen. Si bu ka fika ku mi, N ka ta fika ku ningen, pamodi bo ki pode pode biku. Párti di Cabo Verdeano li N ka sta ta intende. Mosinhu, un mudjer bu ta arranja mudjer pa kuzê? Pa e trabadja pa e daba kumida? Ki ta trabadja pa daba kumida é bu mai ki pariu. Abo ta arranja mudjer pa nhos trabadja, pa nhos ten nhos fidju, pa nhos ten nhos kasa, pa nhos ten nhos dispesa, pa nhos vive, pa nhos vive nhos vida trankilu. Má dja di já ki nhos sta ku un mudjer dja ki sa ta labanta mon pa kunpanheru, sa ta dana kunpanheru. I abo, sô ki prubléma di nos kabuverdianu, ómis i mudjeris, a ki ranja ku ómi, ki kumesa sta ku ómi, sima ki ómi sta krê fase ómi Sima es ta kre. Pode ne? Es ta atxa ma kes ómi ki es tene ma é si propriedadi. Mo si kel mudjer ki dja ta manda ómi, el ta manda. Má tanbê kel ómi tanbê ki el ta manda, el ta manda própi. El ta manda, má ta manda di un manera ki nen ka sta bunitu própi. Mo si un kusa sábi ki ten na mundu? El pode ten mudjer pa nhos fala, pa nhos fala, pa nhos intende. Txia kasa, da kel beijinhu, faze kel amor sénpri, namora, txupa kunpanheru. Kel-la ka sta namora más nau. Má tanbê el fladu, Un ómi ta miâ, ta ben ku bó kafé, di la di kafé ki ta fladu, otu li N ka ta krê fla-l. Ami N ka sta ku mon ki minista, el fla-m ke kusa li? Mon txia, mi avê N ta fika ta spanta pa un ténpu konversa ki ka ta fladu kel. Mon txia, mi si pensa ku mudjer gosta di mi, si nu kasa más. N ka ta fla, N ka ta, N ka ta ben fla di kusa negativu. Si N ta fla, N ten ki ta fla tanbê kel kusa sábi ki nu pasa. Kes ku ta ta fla mo ta txera mariadu, mo ta fla kes kusa li, kes kusa li e ta fika, e ta fika, e ta fika xatu. Undi? Aro dja sta. Mon sinhu, gósi ngo na ten mostra nhos, na ten mostra nhos nha bagaji. Ami n ka meste mudjer, mi meste so mudjer so pa da-m so pitara ki n ka tene. Nhos ô nha arôs dja sta prontu. Ih, kel-li é kaliu ali. Ehê, kaliu ali é ka ta di faze na kuza ê. Fôdas. Kaliu ali é ka ta di faze na kuza pa. Fôdas. Ka ta di faze. Nhos nha arôs dja sta prontu. Vamos pro baile prop. Ah, vamos. Djop. Dja ku bai ku prata, ku prata. Tra un arôs ku ta pensa. Nhos olha. Nhos olha, nhos, nhos era paciente que ainda. Nhos olha, nhos. O João de carne sai galo. Ainda é sobra ainda. Mas vamos ver se ele que está. Reto Zé Cadial. Ui! Mozinho, nhos fika dretu. Dja sta bon pa oxi, nhos bai banhu, nhos manda ki si pa durmi un kulaera. Sextou bebe.